Ute midake modinore gi ma kata nduong' dhot dhot ok nyal ni. Wani jo git jo di. Ei, oyawre. Oyawre ang'o maduong' nane go dhot matek kamano? Intie. Antie. Idwa nang'o? Jatelo bende nitiere ka ya. To in in ng'ama dwaro jatelo? Iluonga no yuech malago. Oo. Mm. Ibiro lago ang'o ka? Abiro manyo jatelo ka nitie mondo awuoye kode wach.

Kila udi udi dala dala kata la hapo nya bani. Tek chimo onge na onge. Ikako dagonge. Patek manani ya. Hey. Oya, oya. Ne ne ne ne. Jama. Oya no tonga ne no tonga. Ya Ang'o ora migerre bonde wa kaka mosi. kech kamae yawa? Omera wuyi matin. Ikieta kiai nyocha ne nikaka rata. Ang'o matimi? Baba ama kia imi akichao kodok be. Gini ng'eny kendo ni ka bigo e karata neno ka wang'i tek Waweche kabisa. mang'eny wamos. Wewe ndio nyisa noko karate uona. Umosa an gweno. Kaida ni wanyisi yangu. Tiji te. Kar ing'e gima timre baba. Ok ang'eyo ang'eyo nadi kuku wacho. Baba wamanyo ot mwanya dake. Koro an landlord ang- ajager ute king'iya kama chalo jager Eh, koro ute. kwa nyi yonga ot laki wachalo kata watim penyo niya kinya bedo gi mari mamenya miwa manono Iwinjo wuod mama kata dala onge kata gi simba in pod ipenja ot manyalo mi mara Mimi nono. nokech kaka. Kare in miuni kama imithagri ka kwathagri Yawa. Kare konye kala Wuoyi lemo matin. matin machiegni. Wuoyi matin. Ah, ah, ah, eh, onge wach koro tim ni ande kowa inyisi mwa kama Kalang- Ah, kowu ka landlord. Ming'eyo ng'ato ang'ata man gi ot ma ji nya pango to ichulo rent. Yawa. Iwinjo. Kawuotho kama to kawuotho imona kowu ka landlord. Wasayi baba konywa. Usaya nade? Wanwelo, yawa. Kwani dwa nang'o? Mokwongo in iluongi niya. Baba koro nyinga gi ot odonjre nade? Adwa ni wachna nyingi ni luongi ni ng'a. Okay, an giluonga no kocha. Mano nyinga nyaka mino nochaka. Gidwa nda no To kocha. mati dendo ni ng'a. Ma jaoda. Jaoda no to nyingi ng'a. Ang'o mosekethre e odonga To baba. jaode? Jaoda gi ot gi nyinga. Odonjore nade gi landlord kuma dhi chude. Nyaka ng'e jaodi ni en en ng'a. Ah to baba. A jaode. Ma jaoda. Eh. Ok ikonya kinya miyo kuma ot. To kara winji. Eh. An giluonga na chuch. Achoch. Eh. Nyingi to rach ka in. Iwinjo wuod mama. Eh. Dire mane wan China. Eh. Eh? Ah. Weche ne richo wuod mama. Eh. Japuonj odhi puonjo kuno eko. Odhi puonjo China. Odhi opuonjo China. Eh. To dakika matin. Eh. To jiro ingo to godi hachia. Baba. Ngani za korona. Ah. Baba. Eh. Bedo mabor matin. Wuod mama, wek sudo mabor. Baba. One minute akiwa aseyie konyou. Eh, eh, eh, aseyie konyou. Gima mondo watim. Ehe. Miauru siling piero abich. Piero abich waidha piko. Ah ah. Dok mando dok. Udma. Pinyi tek. Pinyi tek ateka batu pod tek wachiem. Ochuro konywa konya baba. Gini mane momiyo an bende adwaro siling piero abich. Koro wachiem. Koro apenj, in itiyo tij wuotho ka ikonyo ticham piero abich. Akara ah, we teru.

Delora moni nyiswa wan donge nyiso watu ang'e yot. Uri mama okibira ka kibira no bwa. Kara eh bila ya mbele baba wa sasa hii. Haya wadi. Eh eh amen. Ebu Be isepenje kata gima chunyi dibed ni gombo?

to wan ma ot ok gichul ok gichul ga ot koro akia ni watim nang'o in nyingi ng'a Eh, an gi an gidenda nokocha mano e nyinga mong'ere mano be nyinga ofisa men min omiya eh giluonga nokocha to machielo ni nyako matin ni an an jaode iluonga na wuoyi Eh, onyaka buoch o titiyo itiyo kanye wan wan nyithi skul
wasomo polytechnic ma ma- ma mbele kae o polytechnic eh koro udwaro ot wadwaro ot

Asho deposit na yudo ka dwe pok orumo. Eh. Be kik chandi.
Maber. Kik chara abo minyagi mar soda. To jaber iwacho nang'o? Iwinjo gima giwacho ni. Awinjo gima giwacho to piny to tek be gibiro nyalo chulo. Piny to tek to nyaka wachie.
Kar kan.
Ok ne ka odwa ni mm. osebudho dweche adi ka pod ong'a modak e iye. Chiegni dweche ang'wen.
Eh. Mm. Koro we wamigi thuolo. Mm. Gidage. Eh. To wane ka gibo chulo pesani. Koro wamigi.
Wamigi. Iyienegi. Ngima nyaka dhi mbele. Aya.

Nyaka chiew. Ah, soja. Hey, Toima.
dagu.
Eh, Ichiew.
achie. Iwacho ni chiew maber. Achie maber soja Amba mama. chiew maber.
Mm. Keche ma kae to aneno kitimo gimoro ka gik ma turagi. Eh, amba kilo nitie moro kae. Ola gola gola. Rawinjo ka uchimu dos dhawni. Eh, Ikoso nang'o? Mama tena kuda chai.

Owe ni pesa ok bi rumo. Rumo kitam. Eh, rumo tam. Wong Nyasaye dwere rumo. Mos, no, no. Owalo. Eh, No no kitu joga. waka. Odhaw na ka, odhaw ni koni. Odhaw na ka, odhaw ni koni. Niki to ko luogi to iringo. Ni ringo. Ni hia Awi- awi- bwana.
Awinjo mana ni Tabu.
ng'wech.
Eh. Tabu.
Ng'wech.
Soja.
Ng'wech.
Mago to ng'wech makana. Yawa. Aja lamo ga.
In mi hia.
Nikech koro nyathi nyaka Amisi. kamano nikech angina. Ang'e.

In a meru. An meru.
Kendo ng'ama kelo meru. Kise mi tedo to ko mi instruction ni tere so je chiemo. Eh. In bar na gi mana ti kila ka. Eh, mano keni doro ka koko. Ng'ama ona dot kendo no. Yaani apendi. Ina mi duoge dodaka. Ino kiwinj wach. Apendi. Omer. Inti no.

Chanda kai. Mwenye kama hili. Iko sana hiki. Ibro miria ba. Ukapa. Eh. Wala koda. Eh. Kaka una kuidala. Baku ni chanda koni. Embo chanda. O chanda koni. Embo chanda. Udo miria mati. Di. Di. Di. Di. Mm. Kakwiri tango. Iwe ni bro maka ki police. Iwalo koda kai. Yo kamoro bo kena kai puka madho kai. Ng'iyo to lweny gokinyi. Gokinyi mang'ich. Mama ni dong' rumo.

Moko bende chalo wetende ji. Donji. Ngani mondo. Ile nise biro diriyo kacha. Ani machaka duogo. Iwacho ni luongi ni ng'ato.
Iluonga no yuech malago. Oyuech malago. Mm.
Ichak iduogo ing'eni Sami Akoko Mm. mochiegni riemba kata e tijni. Tiriemi nikech ang'o? Ikadho to kanenyi. Ikadho to ok ane. Idwa mi noriemba? To wuora dong ne duong'o bet ok iwinjo emomiyo an be nakal. Koro kiduong'o ok awinjo. Dak igwela to wacho ni idwa idonjo. Koro ang' agwelo kome ado kom ang' agwelo kome ado. Luor tija. Mm.
Luor tija. Tija luoro. Nono tibiro neno matek ka. Tija luoro. Tija Luor luoro. tija.
An anyalo luwo gik miwacho to aluwo. Nawinjo ka wachni duo godhiambo. Godhiambo oromo. Mm. Koro gimitim, Mm. koke ma kik ayudi kikelo kanyo.

Simiti mane oringo e kor wuor mamiyo ng'ato kindwang'o dhoot ok winji ni kawuono adwa ndwang'o dhoode ni gi wich rach. Lawa ndwang'o dhoode ni. Ka ndwang'o mar ariyo ok oyawo mar adek to eng'eno yawo.
Monto ng'ago na dhogo. Apenji ni micha kiduogo ka? Ana sayi.

Yabi yabi kama bi bi yabi get tech dhako be ok miya kata chiemo kae dhako ni ma ok miya kata chiemo adenyo to get be tek
Ne, donga se kweri ne dhiyo. Ang'o mi siko dala ka ibiro ibiro biro sa. Go kinyi ne inka. Wa rit jatelo wugi jatelo. Ne.
Wa rit.
Ana sa. Jatelo onge.
Dhi angi duogo dhiambo. Ang'e ni tich

Ang'a timore?
Iriyo nade?
To telo en wach mane? Ah, wuoda ma. Eh.
Osiep ka ine ka nene tanyo ka koro chunya nyalo duogo. Wach mane? Ebu madam, kawe gigi. Ing'e ni chunya chalo Ang'o ma bipim na bipim? Ang'o ma timore? Iwinjo gima timre uduore. Yes.
Nabiro ka gokinyi. Eh. Aluongo gari cha.
Gari cha kenda anong'o didi. Eh.

Mana nyako moro aneno ga ka wuodo ka. To nyakoni oringe base na iwinjo. Base na ma nyako ne ringe onya biro odhiambo to odhiambo nobiro kanyo to kanyo emochako nyone bre. Wuoyi matin, Iwinjo. tim niya.
Mm.
Gimitemo kelo, ing'e ni pok ayudo gimitemo wacho. Mm. Wacha wacha point ma ratiro maber manyalo ng'eyo nikech madam wiye ok rach mar mondo mi ochak riembi ka. Iwinjo- Wacha wacha gima ber mawinjore. Iwinjo wuod wuora.
Eh. Wawach ni wach moriere piny. Eh madwaro. Mm.
Apiko ni, apiko ni. Eh. Ringe base na pile pile, apiko ni ringe base na. Iwi. Eh. Jamano mokuongo. Eh. Timbe no pe. Eh, otima. Nyota kae ka ne polisi omake. Eh. Ka polis nomake. To pikipiki na be nomake. Apiko ni be nodhi.
Madi ne onge an. Eh. An mine na biro ir kasai malishi. Eh. Apiko ni no dodhi. Ero kamano tikonyo, mm.
mano to nikonyo. Kora ni mana mako ni apiko no momi apiko ok nodhi wudu. Eh. eh. Kwayin kiyie, to miya pi katigo, abochuli. Koro ang'o ma moni biro gi wach maber? Ing'e ni kik bed ni ketho nying nyawadu, to in bende intiere kwani moro ma in-go. Koro watim niya, winja winja mos, watim niya, adhi wuoyo gi madam. Tadhi lalra kode, ing'e ni ot kanyo wan ntiere gik moko ma nyaka wabed as a family, to wang'i kaka weche dhi dhi. Koro eka abro timo nani? Koro eka abro loso. Koro we adhi wuoyo gi madam, adhi ng'iyo kaka weche tim, Namba nini miye? Eh, ah, miye namba na ba eh, mano ber.
Koro adhi goni simu. Adhi nyisi kaka watieko mondo mi walos weche te. Mm. Kibiro oda dalana ka beda beda thuolo. Beda beda thuolo kata idonjo chamo maembe mochieko ni cham beda beda thuolo. So long as ni sojo ng'eyi. Orwaka maber.
kik ibed gi wasi mm.
eh, bed abeda thuolo dalana ka chiemo ng'eny wabonyisi wach erokamano chop maber erokamano
Oh, bwana cha.
Hey. Eh. Bwana cha waloso go wach weche ma nyocha wawacho ka. Oh, Ema waloso. Bwana no se chanda go kinyi mo biro ka chigni dingwe. Eh. eh.
Anyway, koro kiki wari anyise ni wadhi lose ot. Oh. Eh. Aya kare donji, karibu ot. Tije Tije maber. chal nade? Ah, tich maber. Tich Oh.
maber. Eh, wawe agoli.
Omera, Ah, awuochi ang'o midondri?
baba piny ema mora Piny mori nang'o?
baba chopo ka Ichop, achopo ka iyudo bosna ayudo bosi madichuo.
Osiepna boss Nanyisi ni maber. ng'ano maber.
osiepna ng'ano ng'ama ber